Wel, diolch yn fawr i chi uh, yn y lle gynta am ddod yma heno. Dwi'n meddwl bod e'n holl bwysig um, bod pobl yn penderfynu dod mas ar noswaith ddiflas lib fel sydd yn ei heno er mwyn mynychu'r cyfarfodydd yma. A gael hefyd ddiolch i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg am drefnu'r cyfarfodydd yma ar hyd a lled Cymru, achos

Uh, Peter a Fred yn dweud. Ond uh, gan mae fi sy'n mynd gynta, um, mae'n bwysig hefyd falle bod fi'n rhoi rhyw fath o neges i chi hefyd. Nawr, yn digwydd bod, o'n i yn y cyfarfod yng Nghaerdydd neithiwr, o'n i'n siarad fyny, ac un peth ddath yn amlwg oedd pa mor ddryslyd mae popeth ar hyn o bryd. Mae'r holl negeseuon gwahanol sy'n cael ei rhoi, um, mae'r holl stori yn rhywbeth sy'n anodd iawn i'w ddeall, mae yna gymaint o agweddau gwahanol i'r hyn sy'n digwydd Yes, pedwar ec ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod hi'n holl bwysig ar gyfer yr ymgyrch i achub y sianel, ein bod ni'n penderfynu, a falle allwn ni gael trafodaeth am hynny heno, ein bod ni'n penderfynu ar un neu ddau o negeseuon syml mae pawb yn ei deall. Ac yn fy marn i, y neges bwysica un yw hyn. Ar ôl 2015, does na'r un geiniog wedi cael ei glustnodi ar gyfer S4C. Dim un ceiniog. I ni'n gwybod bod ganddon ni sianel o ryw fath tan 2015, ac ar ôl hynny, dim byd. Ac wrth gwrs, os i ni'n siarad am sianel Gymraeg annibynnol, wel heb gyllid, heb unrhyw fath o arian, fydd 'na ddim pwynt chwaith sôn am annibyniaeth. Nawr te, mae sawl ffordd y gallwch chi uh, ladd annibyniaeth y sianel. Mae sawl ffordd llwch chi ladd sianel. Allwch chi orgwtogi ar yr oriau, allwch chi ychwanegu rhaglenni Saesneg, neu allwch chi i diddymu hi'n llwyr ochos bod yna ddadl bod dim digon o werth am arian oherwydd bod y ffigurau gwylio yn rhy isel. A reswm pam ei bod hi mor bwysig cadw at y negeseuon syml yma felly yw bod hi mor hawdd i gymlethu'r sefyllfa. Nawr, nid cyd-ddigwyddiad gyda llaw yw'r ffaith bod y negeseuon mor gymhleth. Mae'n haws taflu llwch i'n llyged ni gyd gyda phob math o ddadleuon, honiadau a heiriadau sy'n anodd i deall. Nawr, mae'r DCMS yn Llundain, adran y ddiwylliant y Llywodraeth yn San Steffan, yn dweud bellach Bod S4C ddim yn fater iddyn nhw, mae'n mater i'r bbc yw S4C. Mae'r bbc yn dweud ar y llaw arall mae'n mater i'r Llywodraeth yw S4C achos mae nhw benderfynodd roi S4C yn nwylo'r bbc. Ac i'r rheiny sydd ddim yn deall y peryglon wedyn o golli annibyniaeth wrth sianel o fod o dan adain y bbc, mae'r negeseuon i ni'n glywed wedyn, wel os, os nag y'n nhw'n gelwyddog, maen nhw yn hollol ffiantus. Nawr, mae'r DCMS yn dweud y bydd y bbc yn dda i S4C. Maen nhw'n dweud y bydd adain rhyngwladol y bbc yn gallu helpu rhaglenni S4C i gael eu gwerthu dros y byd. Bydd hwn yn gyfle i'n sianel fach ni. Nawr, mae Ed Vaizey, y gweinidog diwylliant, yn dweud nad oedd Esbydrec, nad yw Esbydrec, yn gwneud digon i ddiogelu'r iaith a'r diwylliant. Ac wrth gwrs, y neges gref wedyn yw y bydd y bbc yn gallu gwneud hyn yn well ar ran Esbydrec. Mae Mark Thompson, pennaeth y bbc yn Llundain ei hunan wedi dweud wrthon ni cymaint mae'r iaith Gymraeg a'r diwylliant yn ei olygu iddo fe. Bod yn onest, fi'n synnu bod e ddim yma gyda ni heno. Nawr te, i ni wedi clywed droeon yn ystod y misoedd diwetha am fethiant S4C, a dwi'n meddwl bod hyn hefyd, y math yma o negeseuon, y negeseuon sy'n cael eu dweud yn bwrpasol er mwyn lladd ar y sianel, a mae rhaid ni fod yn ofalus iawn ohonyn, ni, ohonyn nhw. Um, ni'n clywed bod neb yn gwylio S4C, neb yn gwylio S4C, bod ffigurau gwylio S4C wedi syrthio'n drychinebus. Wel, mae'n bwysig iawn, dwi'n meddwl, bod ni ddim yn credu hyn. Dyma beth yn sicr yw celwydd noeth sy'n cael ei ail adrodd yn ddi-ddiwedd er budd gelynion y sianel. Nawr, i reina ohonoch chi sydd falle yn dilyn blogiau, roedd ymateb ar uh, wefan o'r enw Wales Home ddoe, oedd yn cwyno am gost S4C ar ffigurau gwylio. Dim ond 25 y cant o'r gynulleidfa bosib ydy gwylio prif raglen wythnos gyntaf mis Ionawr, medden nhw, a dim ond pump y cant oedd wedi gwylio'r ugeinfed rhaglen ar y rhestr. Ond fe atebodd rhywun arall yn syth, a diolch byth am hynny, mai deunaw y cant wyliodd rhaglen mwyaf poblogedd y bbc ar y rhwydwaith yn ystod yr un wythnos, a naw y cant wyliodd yr ugeinfed rhaglen, sy'n gwneud S4C Yn fwy llwyddiannus fel sianel gyda'r gynulleidfa Gymraeg, nid yn llai llwyddiannus. Ac o ran hynny, os nad yw S4C yn berffeth, ac wedi'r cwbl, mae gan bawb ei ffeileddau. Um, dwi ddim yn trio honni bod S4C fel y gymau yn berffeth, ond ar y llaw arall, os bysach chi'n rhoi'r un math o chwydd wydr ar unrhyw sefydliad neu gorff gyhoeddus fel sydd wedi bod ar S4C yn ystod y be 9 mis diwetha, Fe fydde 'na ddigon o fryche i'w canfod hefyd. Felly, i gloi, ga i ddiolch yn fawr iawn eto i'r Gymdeithas am fynd ati i drefnu'r gyfres yma o gyfarfodydd ar hyd a lled Cymru. Ond mae'n holl bwysig bod ni ddim yn gadael y gwaith i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg bob amser yn wneud gwaith gwych. Ond mae rhaid i bobl sylweddoli bod rhaid i fudiadau eraill yng Nghymru hefyd i ddod nawr at ei gilydd er mwyn achub y sianel. Os ych chi'n perthyn i unrhyw gymdeithas, os chi'n perthyn i unrhyw fudiad yng Nghymru, a hwnnw'n fudiad sy'n gwneud unrhyw beth trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, sy'n poeni am yr iaith Gymraeg, a sy'n credu yn nyfodol yr iaith Gymraeg a sianel yr iaith Gymraeg, mae'n rhaid i bob un ohonon ni nawr ddod at yn gilydd a falle Fel dwedais i ar y dechrau, bydd yna drafodaeth am hynny hefyd. Mae'n debyg mai dyna un o'r pwyntiau pwysicaf a wnaethpwyd yn y cyfarfod cyhoeddus yn Llanrwst, bod angen rhyw fath o fforwm genedlaethol sy'n mynd i ddod â pobl mas, sy'n mynd i dynnu pobl at ei gilydd er mwyn dangos i'r Llywodraeth yn San Steffan ac er mwyn dangos i'r bbc ein bod ni'n wirioneddol credu yn nyfodol S4C ac mae hynny yn hollbwysig achos